Pennod 30. Amgueddfa yn erbyn y gwirion yn ei achos. Solomon. Cododd bwlch a syrthodd yn y claf a wnaeth. Dafydd. Aeth y son fel tân gwyllt o fynydd Bydafon i fynydd Elian ac o bentref o draeth Delas bod Huw Hughes, gwas Plas Uchaf, yn mynd i gael ffortiwn fawr ac y byddai ef yn fuan cyn gweithoced ar Syr Richard Bowker. Fore dydd Sadwrn a daeth y bore galw ydoedd. Yr oedd Ciri lawn am arlwys. Mae'r gwynt yn cythru a'r cymylau'n brachu. Cychwynnodd Huw yn fore iawn, tua hanner awr cyn toriad y dydd, efo cleffon oen yn braf yn ei law. Roedd yn adnabod y ffordd yn dda, a cherddwyd trwy'r llwybrau cemio'n creigiog ac anhygyrch Llanallgo Ar Marian Glas, Roedd un yn penderfynu gwneud y defnydd gorau o'i nerth. Ymhen tuag awr wedyn, roedd dau ddyn arall yn cychwyn tua'r un cyfeiriad, gyda'i phen chwythu gan ei gyseiliau, a'i chodi yn cael dân am ei gydfer, a'i hety wedi ei thynnu i lawr at ei llygaid fel pe buasent yn ymddiddrwystro i neb eu hatebol. Gyda Sand yn ochelgar, canolbenned ar hyd dau lwybr gwahanol, ac dywedai Adnach ddim byd am y llall. Ond ar y ben y Marian Glas gwelodd yr olaf o'r ddau fod rhyw ddyn yn myned o'i flaen. Edrychodd hwnnw hefyd o'i ôl, a gwelodd yntau fod rhywun yn dyfod yr un ffordd ag ef. Parhaodd y ddau i gerdded, a gystlesyd gwybod Wrth sylwi ar gydrawiad mynych y blaenaf o'r ddau edrych a oedd y llall yn ei dilyn a'i ghreg isel, rwy'n darllyd bob tro y gwelai efe ef nad oedd ei ddiben yn un onest. O'r diwedd, cyrhaeddodd y dyn blaenaf groesffordd lle roedd llwybr yn torri ar draws y caeau, ac efe aeth ar hyd y llwybr hwnnw a'r dyn arall ar hyd y ffordd. Felly, collasant olwg ar ei gilydd. Wyddost ti beth, Twm? Mae arnaf fi ofn nad â o ddim heno. Gallai fod yr arian mawr yma wedi darllennu ei grefydd o i gyd allan ohono, a'i fod o wedi mynd o'r ysbri. Falle hynny wir, ebeu Twm Dafis, ond beth os ydy o wedi cymryd ffordd Llansadwrn ac i lawr y traeth coch ffordd honno? Rwyt siwr i ti, mi fedar groesi'r traeth heno, mae'n hen ddistyll trai rwan. Beth wnawn ni ddwed? Wel, mae gen i blân. Gad i glywed o. Dyma fo. Dyweddos fod Huw'n cysgu yn y llofft uwchben y tŷ tatws, heb neb yn cysgu agos ato fo. Mae'n un ffordd o gadw'r arian hefo fo heno, a thua'r hanner nos, beth fyddai haws nag i un ddau fynd ato fo a gwneud y bryd a'i darchenu o nes cael bob fferlyn? Ac os na fydd yr arian hefo fo yn llofft, gallwn ni wneud o i ddweud am ble y mae nhw. Beth dylid ti? Beth o'r blaen yma? Mae'n am blaen gampus. Cytunodd y ddau ar y cynllun ac yna y thaent ymaith. Corodd Hugh Hughes i ben trwy'r twll yn y goeden edrych a oedd y ddau gymydog wedi myned, a phan welodd fod pob man yn glir, dechreuodd yntau dynnu ei gynlluniau. Ac am hyn, Enid, cychwynnodd drachefn gan dorri ar draws y caeau, rhag ofn ddyfod o hyd i'w dau gyfaill. Cyrhaeddodd y plas uchaf, neidiodd dros glawdd yr ardd, a llusgodd rhywbeth twm oddi yno, ac aeth ag ef i'r tŷ tatws yn llofft pa un yr oedd ef yn arfer cysgu. Rhoddodd ei arian yn gofal ei feistr ac aeth i'w wely, a gofalodd am beidio bario'r drws. Wedi gorwedd am tua dwy awr, ac yn fuan ar ôl i'r cloc daro hanner nos, clywodd Hugh y cleciant yn cael eu codi o'r drws yn y côr yn araf. Yna, cyfeiriad ysgyfan araf, fel pe buasai rhywbeth neu rhywun yn cloi tri thro o gwmpas y llaw. Dywedodd y cerdded, a dyda'r llais dwfn, sobor, yn dywedyd, Hugh Hughes! Hugh Hughes! Hugh Hughes! Yr oedd yn cymryd ar dagfawr am ddyn ifanc dwyol, ond yr oedd wedi gwerthu ei hun i'r cythrel. Mae arian wedi dy ddamnio. Os na thaflu di nhw o dy afael, cei di fynd i uffern cyn y bore, a wyt ti'n clywed rhybudd o'r wlad yr ysbrydion? Nid oedd Hugh ar ei ystyr gan agor ei ynni a rhyddhru ei lygaid i'r dull gan debyced ag y gallai ei dân mewn braw ofnadwy, a gwelodd wrthrych mawr yn sefyll wrth erchwyn y gwely. Siom Parry gyda chap nos merch am ei wyneb a dau dwll wedi eu torri yn goryn y cap. Iddo weled trwyddynt, a hen ganfas wen wedi ei thaflu dros ei ysgwyddau. Gwaeddodd Hugh, O, o, beth a wnaf? Arbed fi, o ysbryd, arbed fi! Gwnaf, os gwnei di roi'r arian yna i mi. O, cymberthu, cymberthu, arbed fy mywyd! Ble mae'r arian? O dost i lawr i'r tŷ tatws, i'r congl ar llawr chwith, mewn pentwr o hen frics, lle dy wybr yno, ond i ti farbr i. Aeth yr ysbryd ymaith. Eisteddodd Hughes ar y gwely am ychydig amser i wrando. Clywodd tlws y stod ddur, cloron, y tŷ tatws yn agor. Yna trwst, clic, ac ysgrech dyn mewn poen. Gwryddodd Hugh a chysgodd yn dawel. Bore Tradnoeth, aeth i'r tŷ tatws a chafodd hyd i siom pari wain a'i goes yn ddiogel mewn trap dynion. Edrychodd arno am ennyd ac yna dywedodd, Siom pari, dyma'r ail waith i mi dy orfygu. Roeddit wedi bwriadu twg i mi, ac am unwaith yn fy oes, mi ymostongais i chwarae tric er mwyn dy dwylithio a chael cyfle i dy gareddu. ac weledir cwip yma, yn lle dy draddodi i dwyllo ar fusnesiaid, mi wnaethaf dy gefn a chaiff dy gnawd brofi blas y Ffrangell Gadain yma. Gwnaeth Hugh hynny. Curodd Siôn Parry'n dost nes ei orfodi i erfyn am bardwn. Ar ôl tybed ei fod wedi cosbi digon arno, efe a rith hawdd. Doddodd Siôn i ddillad am ei gefn briw, a dywedodd Hugh wrtho, Rwan, Siôn, gad i mi roddi cyngor i ti. Un, paid byth â chroesi fy llwybr, ond hynny, oherwydd nid yw proffes Capital Gain yn ei wahardd rhag cosbi cnafon. Ddau, pan a'i ddi i Lindo lladrad eto dan gysgod coeden, sowndai hi rhag ofn ei bod yn hollow, a dyn o'r tu fewn yn clywed fy cynlluniau. Pry am ddechra roi dalen newydd fydd yn ddyn sobor, heddychlon a gonest, bydd yn anhawdd i ti bellach ennill parch yn y gwlad yma, ond gelli mewn rhyw le newydd. Gan hynny, er mwyn talu da am drwg, ac er mwyn dy gynorthwyo i fyw'n well rhag llaw, dymaid ti sofren i fyned i ffwrdd o'r wlad yma. Ffarwel! Cofia'r canghorion.